Cun kan i ton tik zongah biasiher chimnak ca zong nan ka pek. Cun ka theih tawk in nan ka hal meeting zong khi leh ding ah ready in kum ve ko. I kan fa kan nau le pawl hi hmailei ah ram hruaitu ding in expect kan tuahmi hna nan si caah kannih cu taktak ngai cun kan upa cang hna i kum zedah kan nguh lai vawleicung minung tabaw ti ah yah hrim mu salome kan thang hna le phit kan pha na kan zor hna le leitang ah kan liam cio hna lai mah kha vawleicung phung si cu tikah cu a changtu generation te kha generation a ṭha mi cu ha kan lai mi zong ah hin generation ṭha kan ngei hau ti ke cu lung chung in ka tuak peng Cucaah cun mifim mithiam kan miphun chung chuak hna seh, ram hruai khotu ding chuak hna seh, Kawlram pumpuluk hruaitu chuak hna seh, UN hmanh han atil khomi chuak timi hi cu ka saduhthah pengmi a si. I cucaah tu hi ti kan van ton tikah hin ka lawm tuk hringhran. Le nan ka halmi paoh zong kha kan let kho theng hna lo. Zeicah cu minung kan si cu le Mirang hrimhrim nih no man is perfect ti sale nizan ah an chim ning si cun Obama hman nih a ti ti si caw American a hruitu tamra cu American tamra lawng si lo vawlei cung tamra bak lo si caw cu vawlei nu tamra pa hman nih no man is perfect keimah zong perfect ka si lo ti ko caw caw keimah zong tu hin nan ka hal ding hi ka theih lomi tampi te ko lai ka hngal lomi tampi ko lai ka hngalmi kan let hna lai ka hngal lomi kan let hna lo cucu um ding thang si I atu tein request tuah kan duh ciami hna tu cu Laimi hi zei paoh kan tuah tikah a chung in kan rak aput ciami um a hmang. Amnai remlonak kan ngeih cun remlonak thinlung kan rak aput cia hna cu remlonak thinlung put ciami in dir i chim le rel kan mang ka kha tha lo ti ka cu nan kal ta ka tha hi bantuk tuah tikah hin na na sam bak du a sam bak ko lo mah ti sam bu te in chim la rel kha tha cu tin khan hman in cu kha ti phun pung san khan tu i paya thinlung pi kha restricted area restricted area chung pi nan chi i cu chung pi cun defend nan tu peng i nan chim nan rel ha peng cho thil tha zei ding ma cho diong nan thei lai cu ta cun luat te in esam ngai in Khairiat bantukin nan dul sam tantan ti via a zor pa sam pai mi pungsan kan depo te kan kal pian thil hi a tluang ti hi kan ro lai a bikin nan ni chu ram leng omi nan si cang a tatak ngai ngai ti si cu tu hi vaya US citizenship alami hman nan le meng go lai chu mai ke kan khan man ning te gavan an zau na an do x-ray meeting kan zau na hin vai ah lai ta kia ding kan hmu ko hna lo cu x-ray met ding kan zo hna hin USA nan um thai lai USA citizen nan lak lai um dih mi lawng te nan si tiin kan hmuh bak ko hna co cu ta cun zong cu ka parh kho ṭhim ṭhim no man is perfect ka parh kho ṭhim ṭhim ko cu ta cun a ti si mana kan i sui nu mi ha tuah tiin ko seh ka theihmi ka sim lai ka theih lomi kan te kham nak mu cu te ke ba mai thi ka van dan ta mi si hi vialte kan ton ta ka lom tuk alum tuk tan ti ka simbun bia long tar
cuti sia cun atu hi Ngandamnak lei kong he pehtlai in biahalnak nih kan leh lai caah khan zeitindah kanmah mipi lei kap nih teh vei ah biahal duh na neihmi um hnga maw? Uh, mipi lei kap in biahalnak kan van onnak caan kha suta lai e. Uh, season keman kan van thok masa lai maw? ka pale nih pa atu i um, kanmah siiwei aule nih biahalnak kan van i tuahmi te cu um le cucu kan van in hal phuan ko lai le zeicahdah mah biahalnak kan in hal ti sia cun kanmah laimi caah mu uh, ngandamnak lei kong pet lai in ṭhathnemnak kan pek lai ti kha ruahchannak nei buin um, kan i tinhmi si le pakhatnak ah hin lairam ah hin sibawi hi caan sau bik a si cangmi na si tiah hin kan in ruah i zeitindah laimi kan zawtnak kong he zong siseh kan damlonak kong he pehtlai in a theibik zong he na si lai ti zong he kan zumhnak kan nei ngai i nangmah pumpak in laimi kong kan damlonak kong pehtlai in zei zawtnak he dah laimi caah hin zei kan ti lai zawtnak hi a chuahpi bik kan ti ko lai cu maw kan ton bik mi zawtnak kha zeidah si timi kha biahalnak kan van in duhmi si cucu na kan leh khawh ahcun kan ti lawm tuk ko hnga si cun ya Na van ka lehmi hi, na van ka halmi hi kaa lawm tuk. Laimi atu Laitlang ah hin kum sawm thum reng lopi sawm li deng bang sibawi ka ṭuan cang i atu cung cu ka ngei pah ko. Ka ngei pah ko. I mizaw pawl zong hi record kan i chiah dih ko. I cucak Laitlang ah na kan hnawh cem bikmi cu malaria bak si ko. malaria bak si asinain atu hi malaria hi a zor thliahmah fawn kan i lawm tuk a ruang cu sibawi leikap in sii nih a ṭuanmi vialte sibawi le public health le ṭuanmi sibawi pawl nih sayama pawl nih hatchet tiah rianṭuannak a cozah leikap um pinah hin marlin timi pawl an um i cu marlin nih cun khuatelei ah han rifan zawtnak kha a thah atin an cawnpiak hna cun si an pek hna cun thiangthong fikfa a that khotu thiangthong nak an phawt hna i vitamin te hna an pek tik atu hi raifin a zor ngai cang tantang rak phakang na hin thluak a kai mi malaria man cerebral malaria man rak tam ngai a thi mi an tam satu an cun cerebral malaria man ne tom tak tak cang raifanh zong a zor ngai cang zong ka lo mai te i hmailei zong ah malin zong tha an chuh ko lai fiang ko kanmah sibawi pawl le leng a tuanmi a chung tuanmi kan zapi tein bawm in raifanh sai phias lai i a zor chin lengmang te ko lai tiah runak ka nei ko
kan i lawm tuk ka 我就做 thawngpang ṭha ngai si tiah kei cun ka ruat i kan i lawm taktak keimah zong hi lairam kum lio ah biatak tein ref in rak zawmi ka si ve tikah mu le kan i lawm atu biahalnak pahnihnak cu kan i dai namen kan halmi si mai biahalnak hi le Zeiti ti sia cun Chinmi hi ramdang kan phanh hnu in thaulei lawngte kan kan panh. Hihi zeitindah kan hrial khawh lai? Zeiti eidin ah dah kan thau lo hnga timi kha si. Zong kha nangmah nih na ruah ning in ngan le te ko ne.
Kalom, kalom mai te. Laimi hi kan phang taktak hna. Mah kha halnak a rak chuahmi zong ka lawm ngai. A ruang cu American kan van luh cangka tein ka hmuhmi cu cu mah ruang mah kha te kha a si. Ka thinphang a si. Cu tikah ngal nan kan dawt i rawl tho tho ka ki tiah na van kan dang ciamam le buffet dor te hna an kan thutpi a tampi dan kan kalpi nak hi vaya pizza hat hei ti bantuk tako cun lenan tu apple lenan ti me khi ma te na pol mu apple bis hei ti bantuk ma ko cun zei pop ai sei ti bantuk tuk tak kai kip zaning in kalpi ma khano ka hmu mi cu an sa an ve pi ka sale ak ak vai kai ti ka do nak bak hin ati bak ka de se ka luak me chuak chia ei hlan khin ma chin chap bai ka ngai la tuk mi cu a pong i a thu mi merang lai menak pol kan si an man kho ning cu kharor ka si thut dan an do an to chora tlum lo ti lok si an to chor pe pi thut dan leng te liam lak na nun zo an ngan kho ning cu Pakhat nu le pa cu a cawk i keile ka phi ṭil pin cuai hnih cuai thum ah benh a ti kha. Or le a cuai hnih cuai thum ah benh. A tacor hnu le a cuai hnih cuai thum ah benh. Mah a pi cu ka hmu le Lin Lin nu mah khi mi nu a tacawk bak ai ka ṭhu kho bak lai ka ti. Ka ṭhu kho lai ka ka ka tlak tim ka tla lo mah tu kan cu tiah ṭhutdan bantuk pe si ka ti. Ka ngei la ta tak hi o. Cu cu Laimi na ngei ve la ti ka phang. A cheu ka chan thau tuk luak chuak ti ka hin. Ṭhawli in an an nammi hna an tampi. Ngaihchia bak cu. Ṭhawli kal chawmmi nun cu nun santlai lo sukur maw? I cu ta cun hi ka ummi pawl hi ah hi kong hi cu biatak te chim hna ti ka thinlung um taktak vemi si. A sau deuh zong kan van leh men hna lai. I hi da si ti si cun ei le lin ruang bak a si. Ei le lin ruang bak a si. I nan ei nan dinmi ah khin kan zoh tikah thau lat lo ra chisa batra he voksa he nan caw saman a thau tuk caw nan caw saman khi Freddy Sikhan kan bang a ru le atit a tui vi tu mi khi ma khan to ho a ru le ka khi chu thau long ti si caw na ti nung si ning chu alau kan kala i chu ta ma khan van ei si tho pat tin nan ei sul si chun zot nak mu lu thiam nan sano zot nak na mu teng teng lai i chu sa ei le din thiam bak ha atu a hin vawleicung ngandamnak lei nih hitin hitin na ei ahcun ṭha lai tiah timi ah hin hitin tin na chun ah ṭha lai timi ah hin lai chun dor khwe sa tong caw hi ngandamnak bak tan lai chun na dor khwe tu laimi kan pu kan pa se man rak thei lo kan timi ngandamnak ben rak thei tuk hi ti tuk khi si um tu ni tong caw le

cucun nan caleri ko peng an tuk cu i ka ban por ti ne su cu caleri ko caleri ko ni ma ti ti kha si pu rim rim salo cu ze chara ma tiang kha chua fiang ko chu te chemical tam pian pek ti fiang chu te salo mei chemical an pek mi ni khan thau avan tum avan tum avan tum chiam la angan la khitie bia chu cho ma ti si cun ma te chemical ni avan tum mi ti rawl nan ei sin nanmah zong cu chemical an tumh ve ko hna lai maw nan thang ve ko lai kha nan puar thliahmah ko lai cu cu tan ra rim khau ko eidin mu cun eidin kan timi zong hi hiti kan van ei tikah hin rian fakpi kan tuan si cun thau lila man khi thazang ah man ATP a thlen i thazang ah man cu rian kan tuan tung lo a si cun thazaang a hmang ti lo cu mah te cholesterol kha a bei i a van a dil a van a van a dil i dong na a chuak zunthlum zawtnak zong nan ngei kho thikai nan ngei kho na lungtuai cawcin nan ngei kho i atu za ula hi american ah ruolopi a thi timi an chuak lam he teh eh hrakcheu thi ti bantuk atu kha tari alit le tlu le thi deng kho cang zei bia dong chim kho ti lo nai zan men ah dala sai pe pakhat pa thi kha nai te tak amu ke bantuk nan tam ngai ve cang cu aruang cu nan ei nan din mi kha ni khan thau avan tam cer tu ke cu thau atam mi ni khan nan thri sungah thau te kha aben ni cholesterol kha ame aben ni nan thri kha bo bi chin long mai cu tika tika nan ngai Tri timi cu tin a du tin um bok sau. A kam lai, a bik dat. Thi tam deuh kalat a kam khol mu. Pe cha khali bantukin bok si. Elasticity that ok si. Thau um tikah cu elasticity a tha ti lo. Tiba thong tak tu pim le. Ma kha thong tak tu pi um mi kha kan pum chungah a bikin thluak zong kha thi mu se ti diang in lung nih pam a van tua tikah khan a pan pa hau zong cu. a pa pah hau tikah kan pum dang thari cu a kek kho lo nain thluak thari cu a tuamtu a naang um lo caah thluak thari khi thluak a nem tukmi so hi na kan vun tang hna cu vun nih khavar to tikah kuai khor cu thluak thari cu cu khavar to ti um lo tikah khan a kuai le thluak thari poh le ba cun kan ti lengmang nak hi si i cu caah cun rian fakpi lo cun nan tuan tung lo atu kan zoh tik hna tam deuh cun nan tuannak kha dir bu tuanmi tam hui ah sushi kan tuan nan ti zong nan dir lai cun computer chip kan tuan nan ti zong nan dir la zei paoh te dir bu ngot long te rin nan tuan ni kalpa um pa ta thawfa i rin tuan mi nan nim tung lo le nan thu peng tung la cha nan rak ra ring bak le cu lo cun laimi vialte zawtnak tekai zawtnak na lung toi cho chin lung thakhi bit zawtnak kha an ngei kho dih le ralrin hau ko rak ralrin ko a si khawh si cun nan man caan te ah hin exercise tu hi a zuam cun nan fale pawl zong an ngakchia tin roi tin kong ah khan american road han rak du de de kula san exercise bar te tu tan ha an no liu exercise bar tek te tu mi tu ro mi hi upat ti ka adang tuk tin an thai la no liu te in exercise tu peng mi hi an upat tik zongah an ngandamnak ṭha an thari zong ṭha nu ngandam deuh si cu exercise tu exercise lo mi cu atu cholesterol te hna kha fawi tuk in nan nan pumam kho cun glucose zong kha nan hman lo tikah nan thi chungah aa er le thi thlum nan ngei zum thlum nan ngei hiti dum i cu caah cun exercise tampi tuar zu khatnak kha pati da na nei na ni na khan thau rak so lo lai chuan te i chuan ni ei mi ve ah ei rak zum hna u. Cucun pathumnak kan ca duhmi ah cun mah he a pehtlai khin thau he a pehtlai khin a van chapchuan tu kuak te hna pon tong har kuak te hna zu khai ni kuin ya u ma pol kha si kho to kan hril nan rak zum hna le khin ni khin sot nak tampi chu tar chi ti kha

Ka pale lianpa hi sibawi a si. Cu politics, politician zong a si pin ahhin zeidah amah personal life i ka tlaihchan ngaimi si ti si ahcun mekazin te hna ahkhin ca ṭial lengmang i muko te hna thengthang hei ti bantuk Laimi nih kan neih deuhmi mekazin pawl a rel lengmangmi nih cun article khi article a tialmi khin nan rel lengmang lai i personal life in van chuah i article van tial timi hi a har ngaimi si khuatak tein caan pek a hau cun zei kan ti lai exceptional mu uh, lungput mu hleiluat khi neih a hau zei kan ti lai patak te miphun miphun hrangah dawtnak taktak le zawnruahnak tak nei lo ahcun caan va pek le khi research tu le ca va ṭil timi khi har takmi se cun ca khi ka ṭial pah ve tikah khi khi zuan ah khin ka theih ve ka pa le lian pa hi kong ah hin cun ka upat bak a cungah hin a miphun cungah hin dawtnak nei taktak ko zawnruahnak nei taktak ko timi hi ka theih cun a biafang hmanmi pawl zong khi a ṭha ngai Laica zong hman thiam tuk cun Laica biafang hlun paw zong khi a char khawh ṭhan i kanmah ve mino hrangah cun zei kan ti lai ṭhathnemnak tampi khi a kan chuahpi i a ṭialmi chungah hin pakhat article a rak ṭial bun cu a si ti si ahcun Laimi nih kan i buanpi ngaimi sensitive issue zongah kan ruah ngaimi issue pakhat a si cucu hnam kong hi si hi hnam kong hi minung laimi nih hin laimi lawng si lo zei kan ti lai aram dangmi zong si se cun culture tete miphun dang si zong ah hin mah ruahnak hi um um ngai le keimah pumpak ruahnak kan hnam timi ideology nih hin mipi hi tampi affect a kan tuah cun zeikan ti lai discrimination zong khi a chuahpi ngaite ti ahcun mu e zeikan cun mi mi phun thlen me pakhat le pakhat thlen dennak cun zeikan ti lai thlanglamnak zohchuknak zong kha tampi a chuahpi caah khan atu bantuk a ṭhangcho cangmi society le ram pawl ah khan cun hnam timi ruahnak a um ti lo le Mah bantuk kha thilsing ning tete zong kha chan i kan kalpimi ka si. Le atu hi hnam kong he pehtlai hin biahalnak kan nei i cucu zeidah si ti si ahcun ka pa le le pa nih hin zeitindah si le kap in a hmuhning si mu timi kha biahalnak kha si le ka van rel lai laimi nih hnam kong hi kan chim ngai nang zong nih hnam a um lo ti caparnak ṭial bal hnam hi medical mit in a um taktak ma um taktak lo zei hi dah hnam ah kan phuah bik timi kan si lai i nak ving lekhwa sing an rom ta ko hnga Asicun vei ah kei bantuk biachim ahhin dir bu te cu ka duh ngai nain atu hi khual kan tonnak kan ba pa i ṭhut buin van si ko sawh rak ngaithiam u. Kaw zong hi a lut le tu tilum ka ding peng le cu lo cun kaw hi tu hi a pit thluahmah khika hrawng Dallas hrawng cun DC hrawng ti bantuk Bible four hrawng kan ton i bia kan ruahnak ah khan kei rak ngaithiam u ṭhut buin si sawh. Khaka na nawl